Dem baş heval û guhdarên hijab bi xêrê hatin li xeleka me yê nû ji kurdên bi navdeng îro ez ê ji wir li ser Ehmedê Xanê Hinkî biştexilim gorî wîkîpîdyaya çatî nivîsandin Ehmedê Xanê di sala hezar û şeş sed û pêncî an jî hezar û şeş sed û pêncî û yekê de li bajarê Colemêrg li gundê Xanê hatiye dinyayê di sala hezar û heft sed û heftan de wefat bûye. Navê bavê wî Şêx Îlyas e, navê kalkê wî Eyaz e, ji Şîra Xaniyan e. Di derbarê zewaca wî de tu agahî tune ne lê tê gotin ku ew qet ne zewiciye. Jiyana Ehmedê Xanê di perwerdehiyê de derbas bûye, xwendina xwe ya pêşîn, Quran û Fiqh li cem bavê xwe digire. Piştre diçe dibistanên Bidlîs û Xelatê berdewam dike û. Berê xwe dide Bexdad, Şam, Heleb û Îranê û li dibistanê wan de xwendina xwe bi pêş dixe. Li Îranê hînî felsefeya Îslamî, stêrnasî û fîlolojî dibe, li Sûriyeyê jî hînî felsefeya Yûnanî dibe. Xanê piştî demekê diçe Mekkeyê û heca xwe dike. Û ji wê deke û şûn de berê xwe dide Misirê li wir digere dorakê dizîvire vedigere Bazîlê. Xalê di bin bandora gelek fîlozofan de dimîne mîna Aristoteles, Farabî, Şihabeddînê Suhrewerdî, Muhîeddîn Ibn Erebî, Eliyê Herîrî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran û bi fikir û ramanên xwe rê li pêşiya fîlozofên li dû xwe vekiriye. Ehmedê Xanê di çardeh saliya xwe de dest bi nivîsandinê kiriye. Piraniya pirtûkên xwe bi kurdî bi zaravayê kurmancî nivîsandiye. Bi taybet jî ji bo zarokên kurdan baş hînî ziman û dînê xwe bibin, pirtûkeke bi navê Nûbihara Biçûkan dinivîse û nîvê vê pirtûkê jî dike ferhenga kurdî-erebî. Ferhenga wî jî di dîroka kurdan de bûye ferhenga herî pêşîn û bi sedsalan di dibistanê Kurdistanê de tê xwendin. Xanê ji bilî zimanê kurdî bi tirkî, erebî û farsî jî dizanî û ji bo perwerdehiya zarokên kurdan dibistan jî vekiriye, tê de waneyên olî weke fiqh û hedîs daye, tê de waneyên zanîstî weke felsefe, dîrok, wêjeyî, erdnîgarî, stêrnasî û herwiha wekî din jî daye. Helbestvanê bi nav û deng Smahîlê Bazîdî û gelek wêjevanên kurd. Di bin bandora Ehmedê Xanê de dimînin. Ehmedê Xanê di sala wek me got di sala hezar û heft sed û heftan de li Bazîdê diçe bi rehma Xwedê û tirba wî jî li Bazîdê ye. Ehmedê Xanê di dîroka Kurd û Kurdistanê de cihê wî cuda û pir girîng e. Ev cudabûn û ev girîngbûna hanê ne tenê ji bo ferhenga wî a herî pêşîn a yek a a yekemîn di dîroka Kurdan de û ne tenê ji bo jîr û jêhatîbûna wî naye. Ne tenê ji bo kar û xebatên wî ji bo zimanê kurmancî û pêşxistina zarokên Kurda ye. Lê ji ber ku wî yekbûna Kurdan kiribû mijara xwe yî sereke ya herî girîng li cem wîna û di şêrê xwe de û di gotinê xwe de gelekî danî ser ziman. Yekbûna Kurdan û xilasbûna wan û azadiya wan a ji bin destê Tirk û Ereb û Farisan. Xwe em bi kurdasî ser van mirovan diştexilin ê ku bixwa ji xwe em berfirehtir bikin karê ji me di komêta dibêje û ê ku nexwazibê jî ji xwe înternêt vekiriye hemû agahî tê de ne derê rast û çewt jî ji hevdû belîn û xuya ne. Ez bêhîvîm we sûdek jê girtibe ji van gotina û bimîn di xêrxweşiyê de li hêviya xelekek me yîn we bin. Gelek spas.